Asien. Eng exotesch Destinatioun, déi mech ëmmer scho faszinéiert huet an net ophält mech ze begeeschteren. Dat virun allem wéinst dem Iessen. Déi asiatesch Kichen ass esou villfälteg a variéiert. Ech kréien einfach net genuch dovun! Säit enger 10 Joer reesen ech regelméisseg an Asien, wann ech en Tapéitewiessel vun doheem brauch an nei Inspiratioune sichen. An dës Kéier huelen ech iech mat op d'Rees. An dëser Saison geet et op 3 Destinatiounen, déi mech zudéifst faszinéieren a meng Approche ze kachen inspiréieren. Ech ginn op d'Sich no neien Ingredienten, frëschen Ideeën a virun allem super Iessen. Meng Rees féiert mech op Bangkok, e Streetfood Heaven, wou een sech op all Eck de Bauch voll stoppe kann. Et geet op Hong Kong, wou een eng excellent chinesesch Kiche fënnt. An ech kéint net an Asie reesen ouni och op Tokio ze goen, wou et definitiv méi wéi nëmme Sushi gëtt. An all Stad treffen ech och e Lëtzebuerger Expat, deen déi Plaz säin neit Doheem gemaach huet. Si ziele mir wéi et ass an dëser Grousstad ze liewen a weise mir hir Liblingsplazen. Zu Hong Kong verbréngen ech en Dag mam Mimi Ho, eng Lëtzebuergerin mat chineseschen Originnen, Wat hei am Restaurantsbusiness schafft. De Pierre Metz ass och an der Restauratioun täteg, dat zu Bangkok, wou hien och als Wäin-Importateur aktiv ass. An zu Tokio fannen ech direkt zwee sympathesch Expats, de Kevin Zaleski, deen am Space Mining schafft, an de Student Kenichi Breden, deen e Rise-Fan vu Wagyu Beef ass. Also, maacht Iech prett fir puren Asia-Genoss! Et geet lass mat menger absolutter Lieblingsstad an Asien, Bangkok. Bangkok, eng Milliounestad mat absolutem Exotik-Faktor. Fir vill Reesender ass et e Stopover, do wou een a Südostasien ukënnt, éier ee weider op eng Insel flitt. Fir mech perséinlech Ass Bangkok oft d'Haaptdestinatioun? Et ass hei, wou ech hifléien, wa mech de Fernwee paakt, wann ech meng Geschmacksnerven iwwerrasche wëll a wou ech hikommen, fir nei Inspiratiounen ze sammelen. Et ass meng néngte Kéier an dëser Asiemetropol an dës Kéier huelen ech Iech mat, fir authentesch Experienzen ze sammelen. Ech sinn 2009 fir d'aller éischte Kéier an Asie gereest, d'Destinatioun, Bangkok, Ech hat scho vill iwwer Thailand héieren an d'thailännesch Kichen huet mech sécher ëmmer schonn interesséiert, mee wat mech zu Bangkok wierklech erwaarde géif, hätt ech mer net esou virstelle kënnen.
Ech hätt ni geduecht, dass ech mech an eng Stad esou verléiwe ka wéi a Bangkok. An dobäi ass et alles aneschters ewéi eng attraktiv Plaz. Et ass hektesch, et ass mega waarm, Verkéierschaos an et ass och guer net einfach sech erëmzefannen. Mee wann ee sech e bëssen Zäit hëlt, da kann ee wierklech de Charme vun dëser extraer Plaz entdecken.
An déi Zäit huelen ech mir säit 10 Joer op enger alljäerlecher Basis. Jo, ech klammen all Joer an de Fliger a Richtung Bangkok, fir ëmmer méi Aspekter vun dëser faszinanter Stad ze entdecken a virun allem natierlech fir z'iessen. Hei um Flower Market war ech nach net esou oft an haut huet et mech heihinner gezunn, fir d'Preparatiounen vun engem groussen Thai Festival ze gesinn. Den Owend ass nämlech Loi Krathong, Fest vun der Luucht, wat all Joers am November an Thailand ass. Heifir gi grad lauter Blummenarrangementer gebastelt, déi dono um Waasser schwammen, fir de Leit Gléck ze bréngen. Thailand ass bekannt fir hir schéin Blummenarrangementer, mee fir mech gëtt et natierlech eppes vill méi Interessantes, Street Food Net wäit vum Flower Market gëtt et de Banglam Phu Morning Market, wou ech all Kéiers ginn, fir nei Saachen z'entdecken.
Deen heite klenge Maart direkt bei der Khao San Road ass ëmmer déi éischte Plaz, wou ech zu Bangkok higinn, well hei gëtt et all Zorte vu Street. Streetfood an ech ka mech carrément duerch déi ganz Strooss iessen.
Dës Kéier fannen ech raus, dass déi hei Makréilen ganz bekannt sinn. Hire Kapp ass typescherweis an engem Wénkel geknéckst an dat gëtt deem Ganzen e spezielle Look. An déi hei frittéiert Räiskichelcher gi mat engem Karamell aus Palmzocker dekoréiert. E bëssi wéi Rice Krispies mat ganz vill Zocker drop. De perfekte Breakfast! Déi kleng gréng Panescher hei si mat Pandan gefierft, engem thailännesche Blat, wat e bëssi wéi eng Mëschung vu Kokosnoss a Vanill schmaacht. Ech huele mer nach e bësse frittéiert Schwéngefleesch mat. Fannen awer dono réischt raus dass dat do eigentlech frittéierte Knorpel ass, net sou mäi Goût. Mat menger klenger Snacktiitchen sichen ech mer eng roueg Plaatz an der Khao San Road, der bekanntener Backpackersstrooss, fir do meng Snacks z'iessen. Dat hei ass fir mech de must try wann een an Thailand kënnt, dat sinn Beeteblieder wou ee lauter Toppings drop mëscht an dat ass wierklech sou e Street Food dee ganz speziell ass A ganz, ganz aussergewéinlech, well dass engersäits ass et séiss, et ass schaarf, et ass sauer, et ass salzeg an et ass ganz frësch. An dat heiten, dat sinn déi Blieder, déi een ebe kritt, Beetelblieder. An et ass ëmmer e bëssen eng Aarbecht, fir dat ze assembléieren, mee et ass super gutt. An da mëscht ee lo déi verschidden Toppings drop. An hei hunn ech mol fir d'éischt Ingwer, e gutt Stéck Ingwer, en déckt, mat enger Schalott, e bësse Peanut, also Äerdnoss. Dann man ech eng gedréchent Crevette drop, e bësse Fischi. An dann hei ass getoasten Kokosnoss, super fir de Crunch. Och ganz séiss. Sou, normalerweis missten och nach hei d'Chilis dra sinn. Oh jo, do si se am Pak. Also hei si sou d'Chilis. Wie mengt déi dra man, gëtt et extra schaarf. Bon, ech man elo mol eng ouni als éischt, well ech weess net, wéi schaarf hir Zooss ass, déi se nach derbäi hunn. Dat hei ass sou eng. Eng witzeg, séiss, schaarf Zooss, déi der wuel kennt. An an Thailand sinn iwwregens ëmmer Zoossen an Currys an esou Titecher esou opgeblosen dran. Ech fannen dat mega. Et ass selwer ganz schwéier fir dat esou ze ze folden. An et ass och net esou einfach fir se opzekréien, mierken ech grad. Ok, ah super. Jo, dat doten ass genial! Séiss, sticky, salzeg a schaarf. Ganz e bëssen drop, esou vinaigrette souzesoe beim Blat. An dann hëlt een dat Ganzt wéi eng Taco, faalt een et an dann an engem Coup alles zesummen.

Hei ass an engem Maufel huet een hei Thailand am Mond.
Street Food ass esou essentiel fir Bangkok, dass et logesch ass, dass et an deem Milieu richteg Success Stories ginn. Een esou en Highflyer ass den Tip Samai, e Street Food Stall dee Pad Thai mécht, beléiften Thai Nuddelen, Mat Crevetten, Eeër a Sojasprossen. Hei gëtt de Pad Thai an eng Omelette gewéckelt an ass wierklech mega gutt. Ech treffen den Owend meng Frëndin Chao, wat zwee Bicher iwwer Bangkok Street Food geschriwwen huet. Eis ass d'Schlaang beim Thip Samai einfach ze laang gewiescht

Den éischten an eenzege Michelin-Stär, dee bis elo an Thailand u Streetfood verdeelt gouf. Haut muss ee mindestens zwou Stonne waarden, fir hei eng Plaz ze kréien. A mir sëtzen hei an engem quasi eidele Restaurant. Wat eng Chance! Streetfood ass cool, mee bëlleg ass et hei beim Jai Fai sécher net. Dës Krabomelett huet mech carrément 25 Euro kascht. Dat ass fir Thai-Verhältnisser einfach extrem deier. Mee dat hei ass jo och Street Food mat engem Michelin Stär. Zu Bangkok dréit sech awer net alles nëmmen ëm Street Food. Dës Weltstad huet natierlech och eng fantastesch Fine Dining Zeen an dat ass och international unerkannt. Dëst Joer goufen eng 27 Michelin Stären zu Bangkok verdeelt. Ee vun dëse Stäre gehéiert dem Paste Restaurant. Fir mech perséinlech eng vun de beschte Plazen fir thailännesch Haute Cuisine ze degustéieren. Hannert den Dëppen steet d'Bee Satongun, wat 2018 Best Female Chef in Asia genannt gouf.
D'Cheffin vun dësem Restaurant kënnt tatsächlech vun engem Street Food Background. Als Kand huet si mat hirer Mamm e Currystand op der Strooss gehat an haut zervéiert si Thai Food an engem Haute Cuisine Setting.

Well en eng ähnlech Textur an de Plat bréngt, mat engem méi raffinéierte Goût. Thai Fine Dining, Fir d'Bi ass dat och d'Produite respektéieren an de Goût net ze vill duerch Schäerft ze maskéieren.
Why did you decide to give Thai food a haute cuisine polish? Because we think that the Thai food didn't move forward for a while.

Owes zitt et mech bei d'Waasser. Nodeems ech all déi schéin Virbereedungen fir Loi Krathong gesinn hunn, kafen ech mer mäin eegene Flouter. Mee fir mech gëtt et kee klasseschen, mee e witzegen an der Form vun enger Kaz. Lo kann ech en an d'Waasser geheien, fir mer Gléck ze bréngen, an et soll engem och e Wonsch erfëllen. Wat ech mer gewënscht hunn, dass ech nach ganz oft zréck op Bangkok komme kann, fir thailännesch z'iessen.